Ытыктыбыллаах бэтэрээннэр, убаастыбыллаах биир дойдулаахтарбыт! Тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон биэс сыл ыам ыйын тохсус күнэ биһи дойдубут историятыгар Ытык күн. Аҕа дойду Улуу сэриитигэр биһиги нэһилиэк хорсун-хоодуот уолаттара, эр бэртэрэ, Ийэ дойду норуот көмүскэлигэр туруммуттара. Хомойуох иһин, ийэ сир өстөөхтүн босхолуур туһугар үгүстэрэ сырдык тыыннарын толугурбуттара. Тапталлаах эргэттэрин, уолаттарын, аҕаларын сэриигэ тааран баран, барыта фроҥҥа, барыта кыайыы туһугар диэн тыллары сирдьит оҥостон, тоҥору-хатары, сылайары эрээри умнан, тылгы үлэлээбит эйэлээх олоҕу тутуспут үтүөкэннээх дьоммутун бүгүн эмиэ ахтан-санаан ааһабыт. Биһиги Мичээр түөл олохтоохторо эйэни көҥүлү турууласпыт биир дойдулаахтарбытынан киэн туттабыт, холобур оҥостобут, өр сүтүктээх уонна өрөгөй үктэллээх Улуу Кыайыы дьон-норуот сүрэҕэр ытык өйдөбүл буолан барыбытын сомоҕолуу турдун, биир дойдулаахтарбыт үтүө ааттарын, дьоһун олохторун харыстыыр, кэнчээри ыччакка тиэрдэр бу барыбыт ытык иэспит. Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сылынан эһиэхэ чэгиэн доруобуйаны, уһун дьоллоох олоҕу, ыраас халлааны баҕарабыт. Туругурдун Улуу Кыайыы! Кыайыы бырааһынньыгынан сэттэ уон биэс сыл буолбутунан быйыл итиитик истиҥник бар дьоммун бука барыгытын эҕэрдэлиибин уонна туох баар үчүгэй барыта туола турдун үлэҕит-хамнаскыт доруобуйаҕыт Аргыҥ эрэһинэҥ оччоҕуна эһиги олоххут үчүгэй буолуо үлэҕит-хамнаскытта туругурдун, тубустун. Кыайыыны биһиги Бэтилиэккэҕэ, Ыктаахха көрсүбүппүт. Онно дьэ оҕо бөҕө оонньооммут, үҥкүү дьуоха, бөҕө ураа дии диибит, кыайыы буолла дии диибит Дьэ, эйэҥҥэһии-дуйаҥнаһыы бөҕө, дьоннорбут эмиэ үөрэн-көтөн, кэргэттэрин, аймахтарын сэрииттэн кэлэллэрин ону күүтэллэр. Кыайыы буолбут дьоннорбут кэлиэхтэрэ, дэһинниирдэр, үчүгэйдик силлиҥ диэн ытыһымаҥ-соноһумаҥ тоҕо ытыахпытый биһиги оннук Уонна оччолорго сайын куньаас Маайга үлэ киһини киэргэтэр, сүрэхтээх киһи үчүгэй, үчүгэй да үлэни, куһаҕан да үлэни аахсыбакка аҥаар кирии ох-мас тиэйэн, мас кэрдэн силлэр, саһаан охсор да киһи син биир харчыны өлөрөр. Онон аһа таҥаһа дэлэгэй буолар, оҕолорун бэйэлэрин анныларыгар үчүгэйдик иитэннэр үөрэхтээх оҥороллор, үлэһит гыналлар, кыайан ыалльан иһин хаалбыт дьоннор кыайан үөрэммэтэхтэринэ үөрэхтэрин, өйдөрүн-санааларын оҕолоругар угаллар. Оҕолор кырачааттар үөрэхтээхтэр, начальнай оскуолаттан саҕалаан бука бары үөрэххитигэр үчүгэй дьон буолуҥ, тааһаҕар оскуолата куруук хайҕанар даҕаны, үөрэҕи тааһаҕар ылла диэн үөрдэллэр даҕаны, кэнэҕэс да кэнчээри ыччаттар кэлэн баран силлэҥҥит дьонноргутун кытта сэһэргэһэн Үөрэҕэй, Бээрэк хайдах илиигитигэр туппуккутунан илиигитигэр тута иһиллиҥ өйгүтүгэр тэбэҕитугар уонна үөрэхтээх буолар үчүгэй, үлэһит буолар үчүгэй, элбэх оҕолоох эмиэ үчүгэй Ону, оҕону, икки оҕону, биир оҕону төрөөдүүбүт даҕаны, эмиэ даҕаны мин монолобоохпуттан үөрэбин, оҕолорбуттан дуорас махтанабын. Оҕолорум куруук үөрдэллэр, хаһан да хомоппоттор, үөрэхтээх буоланнар, оннук. Ыал куус буолан бүттүлэр ээ Манна төрөөбүтүм биллибэт уҥуор эбитэ дуу, оҕо хойгуйугар эбитэ дуу ыйыппакка хаалбыппын. Кыайыы ыһыгар төрөөбүт үһүбүн. Онтон ото дьонум куруук холкус үлэһиттэрэ уҥуор өрүһү уҥуор, субай сүөһүгэ, кыһынын сайынын отко, аҕам булчут, кыһын бултуур, сайын оттуур этэ. Алтабар сэттэбэр дылы уҥуор, кыһыннары сайыннары олорбуппут. Онтон ото мин ол Улаатан истэҕим аҕай үлэлэтэллэр этэ уу бастайынан уу баһыыта, оттор мас булуоҕуҥ ойууртан киллэриитэ, дэбис кытаанах эбээһинэс буолар этэ. Кыһынын буоллаҕына дьиэ харбааһына, итинник кырыатааһына, ороҥҥо устуулуу салҕанан туран итинник кырыатыы иэҕэргиигин, онтон бороох диэн истэхпинэ аны оһох оттуута, чаай өрүйүүтэ, дьону оттуу кини быһа хотоҥҥо таһырдьа үлэҕэ иһиллэ. Оһох оттон чаай өрөн, онтон өссө арыый бороох тиийдэхпинэ аны бурдук тардыыта. Күн аайы Нуомма, оччо курдук утардаҕын диэн сарсыарда бэлэмнээн тахсаллар. Ону кuni мээттээн дьэ тардабын, киэһэ киирэн лэппиэскэ буһаран, оннук. Онон хара кыбыртыкырабыттан үлэ. Онно бэриллибит киһибин. Биирдэ сайын Таха киирбиппит, этэрааһа аҕыспар буолла, наһаа аҕыспар, сайын. Онно оҕолор элбэх баҕайы дьиэ, дэриэбинэ буолла, уруккута Бэтэлиэккэ холкуос онно. Ити хас сыллаахха эбитэ бу, биэһинэшкэ эбитэ дуу, иккигэ эбитэ дуу. Ийэм иккигэ булбарааһа, сайын. Онтон оҕолорун кытта оонньоон tumулктатабыт. Ол били син биир үлэм баар буолла, уум баһыыта мас бэлэмнээһинэ. Аны ол биирдэ уугум баспакка мунна маспын бэлэмнээбэккэбин да оҕолору кытта оонньоон алдьаан аҕалбыппын, хойутаан аҕалбыппын. Кэлбитим арай дьоннорум кэлбиттэр. Ээ, ити түүнү да баспатах. моһото бэлэмнээбэтэ. Диэн киһи аалыкка чугаһаппатахтара остуолга үүрэ аҥастар, үлэлээбэт киһи аҕалбат диэн. Онон аҕабакка хоммутум. Бастакы миэрэм ол этэ. Онтон күһүн биэс үс сыллаах эбит. Оһох биэс сыллаах. Эрдэ ыһылдьар сыллаахха күһүн эмиэ киирэн сайылаабыппыт ыттаахха. Онно күһүн аттаах иһэ кэлэн дьэ бу оҕону быйыл оскуолаҕа киллэрэҕин, хата ырааппыт сааһа диэн буолла, ийэм баар, уонна ким да суох. Ону эт ол биир да үөрэ суох сылдьабыт Тугун эмиэ үөрэҕэй уол буолуо, диэбитигэр Миинэн Миинэн ол туруората быһа-тыбыыраан ааспыта Ону айыаҕа тэнийэн сөбүлэһигэр тиийэн ото ол Өкүһүн ол оскуолаҕа барыахтаахпын Ити биээн түөрт сыллаахха күһүн Күһүн онтон ыттаахта сылдьан оскуолаҕа үөрэммитэ буоллум Аттыгар да ити Тамара Баабылаба Билим Быһалыырова Боротокову Юру Ини уонна ким Тамара убайа Быһалыырап баара ону аргыстаһаммыт түөрт буолан үөрэммиппит. Оттон кыһын өөтө күһүн ол үөрэнэхтахпына дьонум уҥуор көһөн ааллылар. Миигин манна таарҕааланна. Оскуола остуораһыгар олохтоото аҕам. Аны Леша биир учуутал олорор этэ ол остуорасканан эккибит. Оскуола иһигэр, урукку оскуола иһигэр этэ. Остуорас биир хоско олороро. Айа чүөчэтинэ билигин олохто өйдөбөппүт. Дьоммунахтар боо буоллаҕа дии. Дьэ ол үөрэнэр үөрэммэт үөрэнним ол. Дьаабыланан дьонмунахтарым бат. Хантан, онтон кыһын букваны иҥин хоччо билбэппин быһыылааҕыта Онтон кыһын аҕам түүлээх туттара киирдэ ахсынньыга Саҥа дьыл аҕай иннинэ Онтон түүлээҕин туттаран баран миэхэ утаарыйан ааһар чаай кэннэ була кииһэлик соҕус Ээ мин барсабын диэн буолла барсабын таабаа Ээ, оҕонньор эмиэ курутуой оҕонньор буоллаҕа дии. Ээ, мин үөрэҕим суохтаах иллэҕи бардыбыт диэн ол таҥыннаран баран сыарҕалаатына иһэллэр. Кэннигэр сыарҕа кэннигэр олорто да бардахпыт дии. Уонна ол тэннэбэтэҕим ол кыһын. Онтон эти биэһинэ сыллааха эбит. Онтон биэһинэ сыллааха мин үөрэммитэ буолан бараммын Эмиэ күрэҕи аҕалбытым, бу күн да олороллор этэ дьонум, сүүһүгэ. Онон эмиэ күрэҕи аҕалбытым. Онно төннүбэтэҕим. Онтон биэс-биэс сыллаах үһүм бу дьиэ, дьиэ тутан пуппуттар этэ холкуостар. Онно көһөн кэллибит дэриэбинэҕэ. Кэлэрдэ ол кыһын арыый түспэтийэн үөрэммитим син. Биээн алта ыллаахха, ээ биээн алта ыллаахха, ол кыстаан баран, саас үөрэх бүтээтин кытта дьэ холкуоста биһиги мостукка ылабыт диэтилэр. Биээн алта ыллаахха мин буоллаҕына уоннаах киһи буоллаҕым Онон саҥа дьылга пиэрмэ, аҥа пиэрмэ онно дьэ аҥа олохсуйан эрэллэр этэ. Онно тиийэн дьэ хайы олорбут эбэ эбитэ буолла, наставнигым Уукай Ньукулай диэн, Александров Николай диэн киһи этэ. Икки атаҕынан кыайан хаампат, эдэрси киһи буолан манан оннук ыарыһах этэ. Аттаах, биир аттаах эт эбит. Оо, Александр Николай кыыһа билигин Покровскайга олорор буолуохтаах, былырыын дуу, биллэр аҕал дуу оҕонньорүлээн аҕалбыт этэ. Уола Ньурбаҕа олорон, улахан уолаттан Хабырыыл Ньурбаҕа олорон, эмиэ мин балайда буолла өлбүтэ. Ыччаттардаах буолуохтаах. Ол уоллаах кыыс оҕолоох этэ, эмээхсини эрдэрбит этэ, алдьархайдаах устурууну сомоҕолуу, хоһоонньут, туох даҕаны хатылаах тыллаах чүөчэ эбитэ үһү. Ону ол кини хоһоонунан манна чүөчэлэр ырыа айаннар, ыллыыр буолаллар этэ. Араас дьээбэ ырыалар бары бааллар этэ. Ону билигин өйдүүр киһи суох буоллаҕа. Урут манна Арапыыналаайын баалларын саҕана дэҥ оһол тылын сороҕун умунналлар да ыллыыллар этэ Онтон ол сайын сайылыкка көстүбүт Баргыҥаҕа. Баргыҥаҕа дьиэ сири билигин билэллэрэ эбитэ дуу манна баар. Онно туорбах дьиэ саҥа уонна титиик бааллар этэ. Алта тайаарката быһыыта Сэттэ дуу Онно ол сиргэлииргэ сайылаабыппыт туохтан наһаа үчүгэй айылҕалаах дойду этэ оһуобай аны ойуура халыҥа эҥинэ туох да тыытыллыбатах сир хаарыан кыраһыабай дойду этэ ол дьиэтэ соторутааҕыта өйөрдө сууллубут этэ Онно ол иксин бэйэм сатыы иһиллэбин, дьэ тэбинии буоллаҕа. Икки атах сыгынньахсыллаҕын онно, этэрбэһи көрбөккүн. Онтон биирдэ «Дьэ Быракааҥҥа бараһылыйыахпыт» диэн ол Настаа мунньугум атын ыҥыырданар дьэ иккиэн эмэҕимин эмэҕэстэн ол Тиргэлиир күөлүн ортотунан бардыбыт. Арай көрдөхпүнэ ууга көлүйэ, итиннэ көлүйэ, манна көлүйэ. Көрдөхпүнэ тыа оспут суол, тыа оспут суол бөҕө буолар окко. Ону кытта кус түүтэ бөҕө ыһылла иһиллэр буолар онно-манна. Кус диэн буолнай бу оччолорго. Туох даҕаны былыт курдук көтүрэт. Ону киэбиттэн ыйытабын, бу туох суолай диибин. Ээ, чэй таһаҕартан гынан сааһыттар тыа оспуттар. Ытыбыт оҕо түүтүн түүтүн үргүүллэр иди «Оо ойохтору үсү ааһыахтар, ол иһин манна үргээмэ бараллар» диэн. Иннэ диэн быракаан диэккэ барда буолан тантаххаммыт бэс сиргэ кииреммит айаннаан истэхпинэ арай ис муннук дуу дьиэ аҥаара уох диэт уох истиэнэ турар арай тутуу. Ону ол түһэммит көрдүбүт Эн ардааҕы бу тугуй диэн ыйыппыппын «Эһэ сохсото» диэтэ «Ээ, мин тулубун көрөн оҕустум» «Ээ, куттаныма, билигин мантан киһитэ тот унан кыһаллыбат куттанама» дии Онтон дьабал бырыкааммытын көрөн бараммыттан ыннахпыт дии Онтон киһи ну Дьэ харсын үөрэҕин буолар үһү диэннэр дьэ ол дьэ көҥүллээн ыыталлар. Онон хоноотто үөрэххэ ааһаа. Төһө күнү үлэ күнүн ааҕаллара буолла билбит суох. Күһүн кыһын саҥа дьыал аҕайыннына похоонно лиис диэн кумаахы биэртэрэ. Үчүгэйдик үлэлээбит холкуостаах, холкуоска диэн. Онтон нөҥүө сылыгар эмиэ оннук Бостууктаатым чэ виһан аа ол виһэн сэттэ сыллаахха Тамалакааҥҥа бостууктаабытым нөҥүө сылы буолла Тамалакааҥҥа онно бурдук ыһаллар бурдук тоҕу үүнэн турар бүтэй дуомнаах Ону сүүһүнү олох батыһа ыалдьаҕын, бурдукка киириэхтэрэ диэн дьэ кытаанах да эрэ тиийэ манна ойоттор, биригэдьиирдэ. Онон түүн хоту ыалга киллэрэн, киэһэ киллэрэбин. Уонна манаан онно дьэ күһүн буолла, күһүн хараҥаҕа арар. Ону Юртан мас буолан сүгэн киллэрэн уоттаах сирэ буолуо диэн баран уот аттаан иһэбин Кулуһун Оччоҕо хараҥаҕа сүөһү уот сырдыгыттан ырааппат Онтон дьэ кулуһуҥҥа олоробут эргийэн биэрбэт оҥоһугум буоллаҕа киһини Онтон дьэ уот сөҕүрүйээри гыннаҕына хараҥаран барыыта ынахтар сыппытынан бараллар Аны биир сөбүлээбит сымнаҕас ынахпар тиийэ хоонньугар сыппыт сытабын утуйан аҕалабын. «Оо, сарсыарда бирээмэ эккирии буола тоҥон титирээн тураҕын» уонна үүрэн аҕалтаан далга хаайан бараҥҥын утуйбута буолаҕын күнүскүлээһин кэнниттэн эмиэ үөрүйэхтээхпин аны Хоту күөлгэ ол оруобуна дэриэбинэҕэ кэлиигэ арай бадарааҥҥа киһиҥ уоһатар. Оо, ону ыксатынан ааһаллар булумахтар, ону арай туора-маары мас мастар сыталлар, ону нэһиилэ атыыллыы-атыыллыыллар ааһалларын мин ол хостоон ыла-ыла ол киһиҥ уоҕун үрдүгэр уурабын, уурталаабытым. Онтун кэлин истибитим дьэ улахан ойуун уоҕа эбит Убайын кытта убайдаах үһү, быраата дуу, ону кытта иирсээннээхтэр үһү. Семьялаан ойоннуубун диэн. Ону ол быраата, ото ол бастакы киһи буолбут, туоҕа эбитэ дуу Уба дырааҥы аллара иннэ тыа өттүгэр үрдүк сир баара, оннук олбоххо уба дырааҥы убаҥ аат алдьархайдаах ээ Бу ордук сайылыы сайылааммыт манна үөрэнэн иһэммин күһүн медосмотр буолла онно арай миигин а бу уолачаах буолбут диэннэр Ол тиэйэн киллэрэн оҕону утуйар итии уган ааспыта. Онон үөрэҕим бүттэ оҕону. Ити биир сэттэ сыллаахха. Онтон биэн тоҕус э, биэһэ-тоҕус сыллаахха бэттэмэччигэ бастууктаабытым. Ити бэтэрээ үрдүк өтөх онно дьиэ баар этэ. Онно олорон эмиэ сэттэ да аҕыс да дайаарката олорон эмиэ сайылаабытым онно бостууктаах онно сүүһү хонор сирэ ким өтөх баар этэ дьиэ турар ону сыһыары титиик хотон быһыылаах үрдэрэ турара дьиэтэ үчүгэй этэ амма Көмүлүөк оһохтоох этэ, аны ол киирэн көрөн таххааччыбыт, киэһэ биир эбит ынах суох диэтэхтэринэ онно сүүрэн тиийдэхпинэ онно ол титииганныыры утуйа сытар буолаллар, ону үүттэлээн аҕалааччыбын. Кэлин истибитим ол аатырар Саабай дьиэтэ эбит Уу уоракка холуонньаҕа киирэн өлбүт, дьэ онно дьаһалла сытар сурахтааҕа. Хата ол миигин олох тыыппаттар этэ ити икки күөлүнэ, аараама, оҕо дииллэрэ буолуо. Онтон биһиэхэ тоҕус сыллаахха балаҕаннаахха Бостууктаабыта. Онно ити сайылыга ким этэ Боллохтуур, Боллохтооххо. Эй, Боллохтоох диэн этэ дуо? Боллохтоох диэн. Умнан да барбыппыт сирбин. Биллибатахтар аатта. Онно кыһын аайы похваннар лиис биэрэллэр этэ. Түөрт устуука баар этэ, билигин биирэр орпут быһыылаах этэ баар. Сайыным буоллаҕына, маннаҕа хаалар оҕолоро күтэрдииллэр, моотордууллар: «Былаан, бачча күтэрэллэри туттараҕыт, бачча моотойу туттараҕыт» диэн. Биир да оҕону олох гэллэм сырытыннарбаттар этэ. Киһин ол былааҥҥын толоруохтаахын буолуо Аны уҥуох күлэ диэни уол сүүһүн уону маттараннар, ол күлүн бэлэмнэттэрэлэр кэлиигэ, кэлии диэн бурдук сынньар соҕотох. Ээ, сиэбэ бурдугу сынньан били үргээбит бурдуккун аҕалан сынньан онон бурдук оҥороҥун киэһэ тардан суорунаннан тардаһыт лэппиэскэлээһиилэр. Онтон Алта уон сыллаахха чыыным, чыыным үрдээбин, кыдамаһы буолбутум окко. Якутка ырыттым этэ дуу, Өлөксөйгө ырыттым этэ дуу. Онно ол үс арыынан Якутка эмиэ сылдьыбыт эбиппин, икки айан сылдьыбытым кыдамаһытынан. Якупка ылла Юйһариннан Юйһариг атаххан киһинэн оттообуппут Онно куруук миигин от оҥорооччунан аныыллар этэ Оо дьэ кыым аайыта бэрдэтэ Туох даҕаны киэһэ буолла да барыта үөһэ атахха Онон эйиэхэ мустар туохтум киһи тыыммат үлүгэрэ буолааччы Өр ыһарыыта буолла Оту үчүгэйдик оҥороҕун диэн ол куруук от үөһэ ырытынна. Дьэ үлэ диэн онно түөрт киһи кытымалыырын оттон бокуойуо брээмэ туох эрэ курдук игис таһылльаҕын онно. Онтон хампаа бардым, алта уон бииргэ да алта уон сыллаах этэ дуу, бэһис кылааска үөрэн. Онтон ол үөрэнэн бэһис кылааһы бүтэрэн кэлэн эмиэ окко иһиллибитим. Онтон алтыска күһүн тиийэн баран сааска көннө куулусаҕына эмиэ ыалдьаммын куоракка киирэн хомутуурайга сыппытым. Эмиэ сыл көрүҥ аһыппытым. Онтон ол алтыһынан дьэ уурайбытым. Онтон ол сыл ыһытан баран эмиэ тахсан оттообутум, куонайдьыт этим. От харбатыытыгар сылдьыбытым кээһиигэ. Эдьэ кырдык, оҕо саас сайыҥҥы өттүгэр дьулҕаммар арылла тоҕуспуттан умарарын дылы да биир сайын дуу оонньоотоҕум диэттааха оо үлэбин умнан ааҕа алыктамматаматым халыып омуктарбыттарын анныттан дьэ умнубакка Киэһэ аайы хайдах аһаабыт Үөрэх, кытаанах үөрэх. Аны ол таһылларын диэн баар. Сороҕор арыы кыраҕа, этэрбэс быатынан да сыстааччы диэн эбэтэр үөһэ таҥас курдат туора диэн ааттанар этэ онно ааспыппын онно талах исписээн да буоллар дьэ үөрээҕим ону-маны толорботуҥ даҕаны буруйу оҥордуҥ да таһыллаҕым ити суруллубатах сокуон олох онон биир эрэ сайын оонньообутум быһыыта ол буолан уонна уҥуор кими кыттаҕа дьуохунуй Уохха, соҕотох Ити курдук. Оттон ол билиҥҥи оҕо тобокуой баҕайы мас бэлэмниэ дуу, уу бэлэмниэ дуу барыта бэлэм, гаас, уу баһылла турар. Инньэлээх аҕа бэлэмэ билигин А то муус ылыыта эрэ буолуо, ону тугу гыныахтарай аа ото үлэлии үөрэнэллэрэ буоллар тугу эмит оччоҕо бэйэлэрэ оборону этилэр сүлэ дьол Үлэһит киһи дьол бөҕө буоллаҕыт, сорох муҥнаахтарын отто итии ыарыһах буолан хааланнар үлэлиир ыһыахтара суох буолан дьоннор бааллар, өссө элбэхтэр, оннуктар билигин онон үлэлиир дьол таҥара-таҥара дииллэр, мин таҥараны итэҕэйбэппин. Мин икки, икки таҥаралаахпын, ийэм уонна аҕам. Дьоллор туох диэбиттэринэн, олорон кэллим бу, сэттэ уон биэспэр дылы Киһини таҕыстаама, үлэлээ, үөрэт диэн. Булгу үлэлиигин, булгу үлэһит буолла хама дьоллоох буолуҥ. Үлэ диэн, үлэһит киһи үчүгэй диэннэри, дьэ иитэн, такайан Бараахтаабыттара. Ол ордук кый бүгүҥҥэ дылы сүүһүн кутуругун эрийэ иһиллэбит Аннаатахха аратанар, аннаабатаххына үйэҥ кылгыыр. Вот Оҕолор онон үлэлии сатааҥ, ийэлээх аҕаҕытын тылларын истиҥ, хомотумаҥ. Киһиги үчүгэйдик силлэр буоллаххытына, үлэһит, мастаах дьон буоллаххытына, үөрэхтээх дьон буоллахтарына, ол ийэлээх аҕаҕыт үйэлэрэ уһуур. Ону толкуйдааҥ, ону өйдөөҥ эбии. Мин ити курдук Сүрэхпит тэбэрин тухары, сүһүөхпүт уйарын тухары, таныахпыт, ахтыахпыт, ааккын ааттыахпыт, кэнэҕэр ыччакка киэн туттан кэпсиэхпит. Уоннан мөлүйүөн сүрэхтэр тыгыал ахсааннара буоланнар